Аны холбуоҕум Аһаа, бу билигин холбоотум уонна уһулан бараммыт. Биһиги бу хатаан киирбэтэх оҕолорго, төрөппүттэргэ бу э, маны көрдөрүөхпүт. Уонна бэйэбит Инстаграм страницабытыгар бүгүҥҥү бу э, туох э, наҕараадаланааччылар туохтарын таһарыахпыт. Хорошо. Угу. Угу.

Өссө төгүл үтүө күнүнэн убаастабыллаах төрөппүттэр, үөрэнээччилэр, учууталлар, эһигини барыгытын өссө төгүл бу икки тыһыынча сүүрбэ, икки тыһыынча сүүрбэ биир үөрэх дьыла түмүктэнэн эрэринэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Уонна билигин эҕэрдэ тылы биэрэбит оскуолабыт директорыгар Алексей Александрович Неустроевка. Үтүө күнүнэн бары лиссей үөрэнээччилэрэ, лаастабыллаах төрөппүттэр, коллегалар, учууталлар Авсентий Егорович Мордина аатынан Таттата лицей коллективын администрациятын аатыттан барыгытын бу үөрэх дьыла бүппүтүнэн ититик-истинник эҕэрдэлиибин уонна быйылгы үөрэх дьыла эмиэ күрдээх уустук дьыл ааста. Ол курдук күһүн уонна бу һаас эмиэ ыарыы туран дистанционнай үөрэххэ көспүппүт. Ол да үрдүнэн түмүкпүт наһаа куһаана оох быйылгы быйыл 219 үөрэммит эбит буоллаҕына, онтон сэттэ уон биир отличник баар уонна сүүс отут Алло, качественниктаахпыт. Уол буоллаҕына суола өттүнэн почти сэттэ он бырыһыан тока мэтэннээр дыылын. Мута тоқ боллара. качество бырыһыана. Аброн Онон буоллаҕына оттон ити барыта биллэн турар улахан учталлар оҕолор үлэлэриттэн тахсан онон барыгытын өссө төгүллэҕэ дэлиибин ситиһиилээх оҕолорбут оҕолорбутун наһаа элбэх ситиһиилэннибит быйыл ол буоллаана уонна түгэнинэн туһанаммын төрөппүттэргэ махтаныам этэ эмиэ төрөппүт көмөтө оһох эти ситиһии кэлбэт учуталлар оҕолор төрөппүттэр бары бииргэ буолан эти быйылгы дьыл куһааны уохтук ааста уонна ситиһиилээх буолла диэн бэлэтиибин. Уонна оттон бу отличниктарбытын биһи үгэс быһыытынан хыл аайы бэлэтиибит, эҕэрдэлиибит, номинаннар бааллар булуохтара, олору эмиэ эҕэрдэлиэхтэрэ коллегаларым. Мин боллаҕына бу быйыл бэһис А кылаас, наһаа үчүгэй кылаас кэлэн бу Тоҕус отличниктанна диэн бэлэтиэхпин баҕарабын. Ол курдук класс почти агаара отличник буолла. БСБ кылааспыт эмиэ наһаа хаалсыбата алта отличниктаах. Те ити саамай бу бастын ситиһиилээх кылаастар курдук. Алтыс былан да куһана уохтар, сэттис былар эмиэ ситиһиилэрэ үчүгэй, биэсти Отличниктаахтар. Онон мен билигин кинилэргэ оттон биллэн турар өссө ситиһиини баҕаран туран бу грамота махтал уруок туттарыахтаахпыт. Бэһи саакылааска Боппосова Ангелия, Бурнушова Сандара, Гаврильев Аястан, Лебедева Наташа, Сидорова Жанетта, Петрова Эвелина, Сыромятников Коля, Тимофеева Элита, Гоголянария буоллулар. Бэһис Б кылааска Большакова Элеонора Бырдылин Палетинска Риан, Протопопов Артур, Слепцова Даяна, Софронова София. Алты саа кылааска Местников Аслан, Сивцева Диана, Унарова Алина, алтыс Б кылааска Боярова Даяна, Чашкин Егор, Огонерова Аля, Парфенова Настя, Дайбанырова Камилла. Сэттис А кылааска Заболоцкая Оля, Кузьмина Сахая, Пономарева Диана, Малышева Дарина. Сэттис Б кылааска Вожжова Женя, Мажарова Сайаана, Немырицына Саргылаана, Луковцева Диана, Дедюкина Сардаана, ахсыс Б класска Постникова Дана, ахсыс В класска Тарасенко Валерия, Федорова Диана, Гуляева Гелена, Собакина Саина. Онус А класска Матананова Нарьяна, Торговкина Элеонора, Кулаковская Надя, Яковлева Наташа, Борисова, Онусба Класка, Борисова Саяна, Иванова Аня, Кулачиков Иустин, Никифорова Саина. Уонна Онус В Класка Протопопова Настя, Татаринов Андрей, Пашарина Оля. Дьэ бу олорбутугар өссө инникилэригэр элбэх ситиһиини баҕарыаххайын, үөрэхтэрин ытыктан испэккэ онус уон биирис кылааска тиийэн медаль ылан туйгун үөрэҕинэн бүтэрэллэригэр баҕарабын уонна барыгытыгар доруобуйаны дьолу хоргуну элбэх ситиһиилэри Сөп, аа, өссө төгүл эҕэрдэлэргэ кыттыһабыт уонна билигин салгыы эмиэ үөрүүлээх түгэҥҥи халҕаан иһэбит ол курдук билигин аа, анал грамоталар, ону таһынан анал ааттар туттарыллаллар. Билигин тыл барар оскуола үөрэх чааһыгар директора солбуйааччыга Акулина Кимовна Мочкинаҕа. Үөрэнээччилэр, төрөппүттэр Эһигини бу биир бэлэх дьыла түмүктэммитинэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. Быйылгы үөрэх дьылыгар үрдээх элбэх олимпиадалар, үрдээх элбэх конференциялар буолан аастылар. Биһи оҕолорбут иннэ барытыгар активнайдык кытыннылар. Ол курдук ВОШ олимпиадалара, РМО олимпиадалара, Туоссеть президентских школ олимпиадалара эмиэ буолан аастылар. Манна биһи оҕолорбут үрдээх эмиэ туохтаахтык ситиһиилээхтик тутуннулар. Ол иһин биһиги бу сыл түмүгүнэн класстарынан арааран лучший олимпия за успехи в олимпиадах диэн уонна лучший исследователь диэн туохтары таһаардыбыт. Грамоталар туттарыахпытын баҕарабыт. Бэһис-сэттис класстарга олимпиадаларга ситиһилэрин иһин грамотанан наҕараадаланаллар. Манна бэһис-сэттис класстарга туспа уонна ахсыс, онус класстарга эмиэ туспа грамоталары туттарыахпыт. Онтон тохсус уонна он биэс класспыт оҕолоро кинилэр бэлэрэ туохтаахтар аттестаттарын ылар үөрүүлээх түгэннэригэр Ийэ манна грамоталарынан наҕараадаланыахтара. Бэһис-сэттис класстарга «За успех в Олимпиадах» диэн грамота туттарыллар. Дорофеева Дианаҕа сэттис А кылаас үөрэнээччитигэр. Стоимятников Коляҕа бэһис А кылаас. Гаврильев Айастан бэһис А кылаас үөрэнээччитэ. Габышев Эрчимҥэ сэттис А. Слепцов Аликка, сэттис А кылаас, Протопопов Артурга, бэһис Б кылаас, Сивцева Дианаҕа, алтыс А кылаас, Петрова Аэлитаҕа, алтыс А кылаас, Парфенова Настяҕа, алтыс Б кылаас, Малышева Даринаҕа, эттис А кылаас. Уонна лучший олимпиадник диэн бу бэһис-сэттис класстарга анал аат туттарыллар Чашкин Егорга. Тахсыс. Буолуо. Буору Егор үрдээх бу э, Олимпиада э, элбэх олимпиадалар кыайыылаахтара. Онон кини бу анал аатка бэһис сэттис класс оҕолорун анал аатка э, класс үөрэнээччилэриттэн анал аатка бычааччыны вот истэ. Ахсыс он бирис, ахсыс онно аныс класстарга олимпиадалар киһилэрин иһин грамотанан наҕараадаланаллар, Постникова Даана, ахсыс Б кылаас, Матаннанова Нария, онус А кылаас, Тарасенко Александр, онус А кылаас, Табакина Саина, ахсыс Б кылаас, Тарасенко Валерия, ахсыс Б кылаас, Федорова Диана, ахсыс Б кылаас, ахсыс уонна онус кылаастарга Лучший олимпиадник диэн анал аакка тигистээн, онус Б кылаас үөрэнээччитэ Иванова Аня, Дьэ, ону таһынан барыахпын баҕарабын лучший исследователь диэн э, бу научнай-практическай конференцияҕа ааҕыыларга кыттыбыт оҕолорбутун эмиэ грамотанан бэлиэтиэхпитин баҕарабын. Бэһис уонна сэттис кылааска лучший исследователь диэн грамоталарынан наҕараадаланаллар. Табунанова Айта, алтыс б кылаас. Анисимова Владилена, алтыс бэ кылаас, Протопопов Артур, бэһис бэ кылаас, Пинокурова Арина, бэһис бэ кылаас, Бестинова Айсена, бэһис бэ кылаас, Мохначевская Наташа, алтыс А, Унарова Алина, алтыс А кылаас, Аржакова Виктория, алтыс А кылаас, Габышев Эрчим, сэттис А, Платонов Слава, сэттис А, Вопросова Англия, бэһис А кылаас, Петрова Эвелина, бэһис А кылаас, Слепцова Арина, сэттис А кылаас, у Гаврильева Аэлита, алтыс Б кылаас. Уонна бэһис уонна сэттис кылаастарга лучший исследователь диэн анал ааттаттылар, сэттис Б кылаас үөрэнээччитигэр Немарицына Саргылаанаҕа. Ахсыс уонна онус кылаастарга грамота туттарыллар, лучший исследователь диэн грамотанан бэлиэтэнэллэр. Собакина Саина, ахсыс В класс. Данилова Алина, онус Б класс. Иванова Аня, онус Б класс. Винокуров Максим, ахсыс В класс. Гуковцев Владик, онус А-класс. Уонна «Лучший исследователь» диэн анал аат туттарыллар ахсыс бы класс үөрэнээччитигэр Местников Женяҕа. Наҕараадаламмыт оҕолорбутун, оҕолорбутун өссө төгүл итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Инникитигэр өссө үрдүк ситиһиилэри баҕарабын.

Ол курдук бастыҥ спортка ситиһиилэр иһин бэһис-сэттис кылаас үөрэнээччилэригэр наҕараадаланаллар Игнатьев Алеша, алтыс А кылаас, Игнатьев Никита, бэһис А кылаас үөрэнээччитэ, Пуковцева Диана, сэттис Б кылаас үөрэнээччитэ, Харитонов Петя, бэһис Б кылаас үөрэнээччитэ, Лебедева Наташа, бэһис А кылаас үөрэнээччитэ, Таас Кириллин алтыса кылаас үөрэнээччитэ уонна Татаринов Даян. Онтон бастыҥ спортсмен уонна бастыҥ спортсменка анал аат кыайыылаахтара буоллулар. Новгородов Аял, Хэттис Б кылаас үөрэнээччитэ уонна Хэттис А кылаас үөрэнээччитэ Кузьмина Сахаяна. Истиҥ эҕэрдэ! ахсыс онус кылаас үөрэнээччилэригэр бу куртка ситиһиилэрин иһин грамоталар туттарыллаллар савина валерияҕа онус а кылаас үөрэнээччитигэр немарицын артемҥа онус б кылаас үөрэнээччитигэр малышев олегка онус б кылаас үөрэнээччитигэр абакумов сашаҕа ахсыс б кылаас үөрэнээччитигэр олег пеникиҥҥа онус б кылаас үөрэнээччитигэр уонна бастыҥ спортсмен уонна спортсменка анал аат кыайыылаахтара буолаллар. Миигин Алеша, онус бу класс үөрэнээччитэ, бастыҥ спортсменка анаалаат кыайыылааҕа Кулаковская Надя, онус А класс үөрэнээччитэ. Маны таһынан оскуолаҕа хаһан баҕарар общественнай үлэ баар буолар, общественнай үлэҕэ бастыҥнар баар буолаллар. волонтерскай хамсааһын быйыл биһиэхэ тэриллэн үчүгэйдик үлэлээтэ. Онон сибээстээн бу оскуола общественнай үлэтигэр, хамсааһыҥҥа кыттыһар оҕолорбутун наҕараадалыырбытын көҥүллээн. Ол курдук, грамотанан бэһис сэттис класстарга наҕараадаланаллар. Охотина Эмилия сэттис А класс үөрэнээччитэ, Тенькина Майя алтыс А класс үөрэнээччитэ, Герасимов Саша алтыс А класс үөрэнээччитэ, Сарова Алина, алтыс А кылаас үөрэнээччитэ, Тимофеева Аэлита, бэһис А кылаас үөрэнээччитэ, Бырдылин Арсен, бэһис Б кылаас үөрэнээччитэ уонна бастыҥ общественник аатын бэһис һэттис кылаастарга ылар Канаев Афанасий, һэттис А кылаас үөрэнээччитэ Ахсыс онус кылаастарга грамоталар туттарыллаллар Таковкина Элеонораҕа, онус А кылаас үөрэнээччитигэр, Никифорова Басаинаҕа, онус Б кылаас үөрэнээччитигэр, Горбунова Айкоҕа, онус Б кылаас үөрэнээччитигэр, Иванова Аняҕа, онус Б кылаас үөрэнээччитигэр, Татаринов Андрейга, онус Б кылаас үөрэнээччитигэр, Протопопов Мирославка, сыс А кылаас үөрэнээччитигэр. Копырин Эрнестка ахсыс кылаас үөрэнээччитигэр, Хабутина Валерияҕа онус А кылаас үөрэнээччитигэр, Борисова Саянаҕа онус Б кылаас үөрэнээччитигэр уонна бастыҥ общественник анал аатын икки тыһыынча сүүрбэ, икки тыһыынча сүүрбэ биир үөрэх дьылын түмүгүнэн ылар Матаннанова Нариянаҕа грамота уонна Яковлева Наташаҕа грамота туттарыллаллар. Бастыҥ анал аат туттарыллар Захаров Михаилга онус А-кылаас үөрэнээччитигэр эҕэрдэлиибит. Маны таһынан араас күрэхтэр буолаллар, араас конкурстар буолаллар. Ол онно эмиэ эрдээх элбэх оҕо кыттар, үгүс оҕо ситиһиилэнэр. өлүү кыттар оҕолорбутугар эмиэ анал аат уонна грамота туттарарбытын көҥкүлээн. Ол курдук бэһис сэттис класстарга грамота туттарыллар Кириллин Айталга, сэттис б класс үөрэнээччитигэр Данилов Степаҕа, алтыс б класс үөрэнээччитигэр Киди Күнасардаанаҕа, сэттис б класс үөрэнээччитигэр Ермолаев Айсыҥҥа, сэттис б класс үөрэнээччитигэр Кузьмина Сахаянаҕа сэттис А кылаас үөрэнээччитигэр, Оконешников Эрикка алтыс А кылаас үөрэнээччитигэр, Баснаева Миленаҕа сэттис Б кылаас үөрэнээччитигэр, Баишев Уйусхаҥҥа сэттис Б кылаас үөрэнээччитигэр, Ифрова Катяҕа бэһис А кылаас үөрэнээччитигэр уонна Зачист лицее диэн анал аат тарыллар бэһис-сэттис кылаас үөрэнээччилэригэр бастыҥ сиһилэри көрдөрбүтүн иһин алтыс А кылаас үөрэнээччитигэр Местников Аслааҥҥа, Аслаан сүрдээх элбэх күрэхтэһиилэргэ милицейбыт аатын ааттатар үгүс элбэх ситиһиилэрдээх истиҥ эҕэрдэ Аслааҥҥа. Алахан махтал Ахсыс онус кылаастарга а, грамота а, бу ситиилэр иһин туттарыллаллар. Винокуров Максимҥа ахсыс Б класс үөрэнээччитигэр, Луковцев Владиславка онус А класс үөрэнээччитигэр, Рахлеев Родионҥа ахсыс А класс үөрэнээччитигэр, Постников Алгыстааҥҥа онус Б класс үөрэнээччитигэр, Данилова Алинаҕа онус Б класс үөрэнээччитигэр, Протопопов Мирославка уонна бастыҥ за честь лицея анал аат туттарыллар ону саа кылаас үөрэнээччитигэр попов альбертка попов альберт үгүс элбэх стилярдаах быйыл будущий дипломат республиканскай күрэхтэһии икки төгүллээх кыайыылааҕа буолла президентскэй елка кыттыылааҕа буолла Ону таһынан президентскай елкаҕа уон бастыҥ республика үрдүнэн стипендиаттар ааттарыгар киирбитэ ситиһиитэ үгүс элбэх, оскуолабытын ааттатара үгүс элбэх. Бу моя профессия күрэххэ эмиэ ситиһиилээхтик кытынна. Онон Альберта эҕэрдэлиибит уонна бу анал аат кыайыылааҕа буоларын биллэрэбит. Бу манан үөрүүлээх чааспыт түмүктэнэр. Барыгытыгар ситиһиини, кыайыыны-хотууну, үчүгэй сынньалаҥы баҕарабыт. Билигин буллаҕына барыгытын кылаас чаастарга үөрэнээччилэри ыҥырабыт.